Kutee miimii fi nuun waliigala isaanii hoggaa niif ilaallu bakka afuri baafnee, nuunii fi miim shaddii qabaatanii dhufan gunnaa guutuu qabaachuu isaanii dubbannee hoggaa waqfiitii fi hoggaa wasliitiis jennee bira dabarre. Inni lammaffaadhaa mata duree amma irra jirru kana miim hoggaa inni sukuunaati. Ka sadaffaadhaa ammoo miim nuunii saakinaatii fi tanwiina. Mata dureen afraffaa fi ka xumuraa yaroo gunnaati, azminatul gunan kan jenneen saniin. Sanirraa kan nuti kalee laalle mata duree miimii saakinaa jedhuu fi nuunii fi miimii shaddii qabaatan kan jedhu laallee turre. Mata duree miimii saakinaa jedhu irraa murtii isaa sadi jennee dubbachuun keenya ni yaadatama. Murtiin miim sukuunaa qabu sadi Qur'aana keessatti jechuudha. Sadeen idgaama, ikhfaa'aa fi izhaara qaba. Kana sadeen irraa kalee idghaama maalummaa isaa dubbannee turre. Miim sukuunaa hoggaa inni idghaama tahu. Miimi akka saa qofa biratti idghaama tahuu isaatiis dubbanneeti bira kunne jechuudha. Murteen lammaffaadhaa tana irra irra jirru tana murtee ikhfaa'aati. Murteen ikhfaa'aa ikhfaa'a jechuun maali? Duraan dursee ikhfaa'a jechuun akka lugaa Arabaatti assitr wahuma dhoysuu dhaani

ay fiihi shibhun bil idhaari wa shibhun bil idgaami jechuudha jedha inni fakkiitu isaaf jira idhaaratti illee ni fakkaata idgaama illee waan fakkaatuun qaba kamaa fiihi mukhaalafatun lahumaa akkuma wanni akkuma ammaas qabu waan isaan lachuutiin wal dhabuun akkana jechuun ikhfaa'ni idhaaraan wal fakkaata wal dhaba idgaamaanis wal fakkaata wal dhaba guutuu guututti idgaamaa wal hin fakkaatu

sagaleen qubee ikhfaa'a godhamtee ni haftii jechuudha. Mustaqillan if dandeessuu taateeti hafti an sawti harfi ilmukhfaa cindahu. Qubee keessatti ikhfaa'a godhamte sanirraa if dandeesseeti hafti. Asitti osoo nuuf hin xumurre dura fakkeenyaan isin ibsa. Fakkeenyaaf miimiin sukuunaa hoggaan inni ikhfaa'a tahu qubee baa biratti itti dhufuuf jiraanna. Hoggaan inni ikhfaa'a tahu baa'i qofa biratti.

mee isa kana aslii waa hundaa waan idhaara taate aslii qubee cufaa idhaara idhaara kanatti goonee laalla idhaara hoggaaniifu goonu tarmiihim bihijaara jechu halkaan amma jedhu tarmiihim bihijaara him bi hidhiin tiyya farqa meeqa sossoo farqa lama sossoo gaafa kana maal tahe idhaara tahe jechu hayyee lammaffa dubbanna faallaa isaa ka lammaffaadha faallaa ikhfaa'aa kan lammaffaa eenyu idgaama idgaama goone jechuun akkami tarmiihi bihijaara tarmiihi bihijaara sagaleen qubee miim jirti kallattiin eessa seene kallattiin guutumaa guututtu karaa baay'eetti jijjiirame jechuudha. Akkana jechuun osoo niifi agartee idhaara akka ta'u taate miimii sanii fi baay'is yeroo lama hidhuma irratti yeroo lama hidhii tana sossoofnaa jechuudha.

akka akkasii osoo hin goonetti shaddii osoo ittiin goone qubee jalqabaa keessatti gunnaa hambisuudha. Akka nama qubee zahaara qaruutti osoo qubatti hin qaraane jechuudha. Akkasi qaraataa jechuudha. Tarmii himbi himbi hidhii tiyya tara takkaa wali qaba. Garuu hanga tokko keessatti gunnaan kanneef hanga tokko keessatti baa qulqulluun dubbadha. Sagaleen miimiis kophaa jirti sagaleen baay'itiis kophaa jirti jechuudha. Caariin ani tasdiid jechuun shaddiidha jechuun maali? Bakka kanatti sagaleen harfiidha. Sagaleen harfii jalqabaa hoggaanii fi qubeen shaddii taatu hin jirtu guutumaa guututti. Sagaleen qubee jalqabaa jechuun tashaddii keessa godhamte sun hin jirtu guutumaa guututti. Garuu ammoo hoggaanii fi shaddiin malee qaraatu qubeen jalqabaa san sagaleen isii ni jirti. Ikfaa'a waan taate.

tarmiihim funyaan keessa jira hoggaanii fi isarraa baane kallattiin ba'id dabarra baa bira gudheene honnaan qattaati kanaafi maal jenne maca baqaa ilgunnati fil harfi awwali hambisuudhaa wajjin gunnaa qubee jalqabaa keessatti hambisuudhaa wajjiinii jenne saniifi dubbanne jechuudha. Kana fakkaata egaa ibsi isaa yoonii fi agartee bal'isne hin dhumu waan ta'eef jecha gabaabsinee kana fakkaata. Yoo ammoo agartee dubbannu wanni isaan lamaan wal fakkaataniinoo maali? Amma shibhun jedhe, wal fakkaatan jedhe. Fiihi shibhun bil idhaari wal idghaamii jedhe. Idhaaraa fi idghaamaas waan wal fakkaatuu ni qabaa jedhe. Wanni idhaaraa wal fakkaatuun qubeen lammaffaa shaddiin qabdu. Qubeen lammaffaa hogguu idhaarri qara'amu shaddiin qabdu. Kanaan eenyu wal fakkaata?

ma'a sawti harfi mukfaa cindahu qubee silaa agartee ikfaanii keessa godhamuun ta'e san san keessatti gunnaan inumaa hin mul'attu. Gunnaan ta keessa mul'attu gubee jalqabaa jechuudha. Silaa ikfaa'a taateen kanarratti mul'atti malee qubee lammaffaa sagalee isii keessatti ikfaanii hin mul'atu jedha. Fakkeenyaaf tarmiihim bi tarmiihim bi Dhugaa jennu immoo miimii qofa keessa jira jechuudha. Maaltu miim keessa jira? Gunnaan miim qofa keessa jira jechuudha. Baa waggaa dheenne hoo? Baani osoo nii fi agartee tarmii hin mi mi jenne maal taate gunnanii ni jaamna jechuudha. Kanaafi sagaleen gunnaadhaa harfii jalqabaa qofa keessatti hambisuudhaa wajjin. Maca baqaa il gunnati harfin awwali jechuun akkas. Waggaa abbaa irra dheenne irraa mulqine jechuudha gunnaa. Tarmii hin bixijaara

sun tami wahuwa albaa kuma dubbachuu jirru baa'ii nahu fakkeenyaaf tarmiihim bixijaara wamaa hum bimu'miniin tarmiihim bixijaara wamaa hum miim sukunaa boodaan lachuu ba'ii dhufe jechu hoggaa akkanaa kana maal taha miimiin ikfaa'a taha jechu fakkiin gamana irra jirtu tunii fi barreeffamni isa irra jiru ibsanuuf kannuu qaba kan addaa

wal dhoytee waliin maxxantee taa'uudhaan wal cuftee jechuudha. Binxibaaqihimaa calaa bacdihimaa isaan lamaan waliin cufuudhaan taatii jedhe. Duuna mujaafaatiin osoo jidduu takka addaan hin banne waan takka illee osoo isaan lamaan addaan hin banne jidduu taatii jedhe. Walaa kazziin jechuun humnaan humnaan daangaa ol irra dhahu baqtu zaayid jaanii Baqxii zaa'idaa osoo isii irratti isin dhooyneen alatti taati. Akkam jechuudha? Tarmiihim bi wanni bakka tana akkanatti fakkiidhaan kaa'eef wanni bakka tana akkanatti fakkiidhaan kaa'eef irra hedduun namaa dogongora tokkorra dhaabbateetiti ja'a abbaan kitaaba kanaa Dr. Iman Rushdii Suweediin dogongora sheeni tokko facaase jala dhaabbatee hoggaanii fi ikfaa'a gootu miim sukuunaa hidhii addaan banuu qabdaa tarmiihim bihijaara viidiyoon kitaaba irra kaasii narra deebisi tarmiihim tarmiihim bihijaara ilkeen hidhiin haala adda banuu adda banaa jirtulla tarmiihim hin banaan eegartanii mi akka kana ji'ii je'ee dogoggora faca'ee jira akkamiif faca'ee dogoggorri kun akkatti faca'ee qaba sheektichi tokko caalima beekamaa sheeka qurraa'aa ka warra misraa guutuuti Namni jabaan feetee hafuu dogongorri isa jala galuu hin oolu boodarratti jechuudha. Dogongorri tokkoo fi lama nama jabaa feete keessattuu namummaa waan ibsuuf jecha nama mul'ata. Kanarraa kan ka'e eh, sheetichi ikfaa'a nuunii saakinaa hoggaa laalu ikfaa'a nuunii saakinaa al-insaan hoggaa innumma nuuniin hin mul'atu. Arrabni bakka silaa nuuniin irraa baatu san hin tuqu. Arrabni rarra'eetta. Al-in rarra'eetta.

jedhee itti yaadee ofuma isaatiif juhdii isaatiin jechuudha. Silaa inni sirreessuudhaaf jechuudha. Banaa ta'uu qaba malee miimiis akka silaa nuun san ta'uu qaba. Ikfaa'a ta'uun isaa hoggaa miim ikfaa'a ta'u akkuma nuuniin ikfaa'a taatutti ikfaa'a ta'a waan ta'eef jecha nuunuu osoonii fi isiidhaan hin tumne insaan jenna dhoysine jechuudha. Miimiis hoggaa ikfaa'a goonu tarmiihin bihijaara jechuu qabna kajoo murteessine. Sheekha beekamaadha. San gubbaan itti gaafatamaa raadiyoo biyya Misraatti. Raadiyoo biyya Misraa itti gaafatamaa waa'ee ilmii irratti isaa itti gaafatamaa. Gaafa san jalqaba raadiyoodhaa kanii fi addunyaa irratti raadiyoo Islaamaa kanii fi addunyaa irratti jiruuti yeroo sanitti jechuudha. San ta'uudhaa wajjiin raadiyoo waraabu, Qur'aana waraabee addunyaadhaaf, nama Qur'aana akkaan beeku, akka namni irraa caqasu, waraabee addunyaaf dhiheessu. Zamana sanitti sheekkottiin bebbeekkamtuun Qur'aana akkaan beektu, Khaliil al-Husarii faa, Muhammad Siddiiq al-Minshaawii faa, Abdul Baasit Abdul Samad faa, jarreen kana turan. Mataa isaatiin maal ja'a jee hoggaa inni ifi irraa odeessu Abdul Baasit irraa? Dr. Eeman Rushdiin hoggaan ifirraa odeessu hoggaan itti dhaqee niin qaraa je'e ulaagaanan siin kannuuf siif kannuun malee sirraa waraabu daayirektara waan san irratti akkaanan je'e yoo godhu baatte sirraa waraabu jeen naan je'e je'e akki inni ja'u hidhii addaan banuudha ikfaa'a biratti akkamitti tahaa afaan kiyyaanillee gaafadhe jaa Dr. Eeman afaan kiyyaanillee gaafadhee akkamittii ikhfaa'a tahaame hoggaa tarmiihim jenne mul'ifnee wayii akkamii ikhfaa'a jenna izhaara malee kun kanaaf ikhfaa'a jechuun tarmiihiin jechuudha akkamitti kana tahaa ka ja'u naan ji'ee jedhe akkaataa sanirraa kan ka'e namoota silaa agartee waraabuuf dhufe cufa isaaniitu ulaagaa isaa kana qabsiisee takkittii tanaaf jecha khayrii guddoo silaa uummanni quraana kanarraa baratu hin dhabnu jechuudhaaf jecha irraa waraabe jechuudha kenni jeesanitti irraa waraabe isaan cufarraa waraabee hedduu addunyaarra faca'e. Karaa tokko kanaan facaase. Karaa lammaffaa sheeka guddaa nama hedduu taa'ee barsiisa. Namni inni barsiisu kun sheeka hedduu ta'ee biyya Hijaaz tana keessa karaa biyya agartee Suudii, Kuweet, Dubaay, Imaraat biyyoota kana keessa faca'ee barsiisuu jalqabe. Akka inni barsiisu sanitti faca'uu jalqabe. Barri jalqaba wanna kana inni kaasee facaasuu jalqabe bara 19 akka miilaadaatti bara 1967 ture. Bara sanii fi hanga ammaan tanaatti faca'u jira jechuudha. Sababaa sanirraa kan ka'e namni hedduun qurraa'oonnummaan bebbeekamaan ati silaa qur'aana isaanii caqastu hidhii tana addaan banee qara'aa jechuudha. Bara diiddam guutuun jala deeme jira. Bara diiddam guutuun wanna kana mirkaneeffachuudhaaf itti amaneetiin bara diiddam akkana barsiisuu ture jedhe. Haa ta'u garuu aqliin tiyya wahuma naan jetti je bakka tana maaltu huma irraa hafe naan jetti jalaan deemuu ture je bara jetten doktor Yemanii ja osoon fattashuu osoon fattashuu osoon fattashuu didi sheekottii hedduu jajjabduurraa sheekottii hedduu jajjabduurraa waan silaa agartee na quubsu deebisaa gayaa arkadhee je akka asliin sanannee akkitti dhufetti hidhii waliin maxxansuudha afaan isaatirraa illee akkaan itti arkadheetti sheekaa salaahaddiin salaahaddiin Kibaaraa ja'ama. Sheekha beekamaadha warra Lubnaan. Sheekha qurraa warra Lubnaan guddaadha. Inni kun ragaa quubsaa kan naaf kenne isaa jedhe. Akkamiin ragaa quubsaa naaf kenne jedhe sheekha silaa warra Misraa beekamaa kana bira dhaqee irraa baratee ture. Bara kudha shan dura. Bara kudha shan dura irraa baratee guu baratu bara kudha shanan san dura hogguu qaraasisu hidhii waliin maxxansee qaraasise. Qurraa qaraatii sab'aa irraa qara'e. hidhii waliin maxxansee na qaraase jedhe tarmiihim bihajaara jedhe bara kudha shan boodaan ashraa gorachuudhaaf jecha qaraatii ijaazaa ashraa gorachuudhaaf isa bira deebi'ee jedhe hoggaan bira deebi'u maaliin na qaraase jedhe hidhii addaan baniin na qaraase akkasittiin hubadhee jedhe if biraahi duudii isaa diinittii deeniin sirreessa jedhee jedhe akkasittiin mirkaneeffadhee jedhe ifii tiyyaafillee niin gaafadhe sheekha sheekootii teetirraa hidhii tana addaan bantee qaraatimo wali cuftee qaraatee walitti cuftee qaraati moo addaan bantee tana qaraatee isaanumarraa fuute jennaan hin fuune hin ajjii naan lolee jedhe akka waan gaaffii tana ani itti dhiyeessuu kana hin jaalatiniitti naan jee jedhe doktor Yemenii jaa jecha kana akkasittiin beekee dhiisee achiin booda bara diiddam boodaan irraa deebi'ee jedhan bara diiddamiin hedduu darasaa hedduun qaraa'isuu ture Sababaa isinirraa kan ka'e waan dubbiin akka jabduu facaateef nama jabaarraa nama sadarkaa dhageettii guddoo qabdurraa waan facaateef gurraa usii kan nuuf ni jabaataa jechuun namni kun bakka tana maaliif akkana taate isin jedhan. Yoo ni fi jala ilaalte akka amma jalqaba dubbanne sanitti idhaara taatii taja'uuni ilaalcha akkas ja'uun jechuudha. Fikraa saniin fudhachiise garuu haa ta'u tarmiihim hoggaa jennu idhaara akkamitti taatii reefu dubbanne. Idhaara akkamitti taati yoo hoggaa ba'ii wajjiin qaraan tarmiihim bi him bi adda addaan hidhii faraqa lama kaafnee qaraane idhaara taati wanni ikhfaa'a isii godhu immoo sagalee isii gunnaa qofa mul'ifne malee hidhii tanuma miimiin cufneen barraa bana idhaara osoo tahe tarmiihim bi him bi hin ta'u akkana him bi kun ikhfaa'a qofa ta'a idhaara akkasii ta'u tarmiihim bi

namni dhuga je'ee fudhachaa deemen jechuudha. Hattaa mataa isaatti illee dhuga je'ee itti barsiisaa ture. Kanaaf bakki tun akka itti qaraamtu nama akkana qara'ullee itti himuudha qabdan irraa sirreessuufiidha qabdan tarmiihim tarmiihim bihijaara hii walitti cuftee qaraataa jee wanni fakkiin asirra kaa'eef sababaa kanaa jechuudha. Kana fakkaata gaa wanni ikhfaa'aa qubeen ikhfaa'aa tokkichi kanii fi miimmi sukunaa biratti argamu kana fakkaataa jechuudha. Murtiin itti aanu idhaara murtii agartee qubee wantaatirraa murtiin sadaffaadha idhaara insha Allah yeroon teenya dhumtee jirti fakkaatti darsii itti aantu irratti idhaara itti fufna kanaaf arraaf asuma irratti xumurra wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaafii qabdan gaafachuu dandeessan

addaan banuu malee jechuudha.
Jima qofaan adiidha.
Mee namni darsii tana sirriitti hordofuuf jiru. Kan takka jala hin dabrin. Mee lakkoofsa takka takka barreessaa warri sirriitti hordofuuf jirtan. Kan guyyaa tokko na jala hin dabarreetu. Quba baasaa iyyuu warri quba baastanii ispeelii ta'a. Quba baasaa. Harka baasaa mee. Warri sirriitti hordofuuf jirtan. Namumaan gahana lakkoofsi dillii kun kanuma yeroo fedhe dhufee yeroo fedhe hafu.
Garuu yeroo quraana tuyi bara nama afurtami wayii namni isin biratti qara'u.
Inni irraa warri tajwiida hordofu hanguma kanaa jechuudha.
ee hanguma kana barnoonni nuti beeknu. Kunneen iyyuu garri garii maraa yeroo maraa miti haa ta'u yeroo tokko tokko nima dhufanii nama muraasa namni hordofan tajwida. Garuu quraana irratti yoon quraana irratti ammoo iyyuu taraan daqiiqaa takka dabarraan akkamitti taraa keenya dabarsan jedhanii lolanii tajwida irratti hin didan jechuudha. Yeroo hedduu irratti illee dubbataa turre.
Ayyee. Kanaaf amma booda seeraa ari'a baafna. Namni sirriitti hordofutti hin jirre.
Laayivii cufaattaa.
Hin cufamne.